U ninsabu hawn fi Triq Ġużeppi Calì, Għawdex, tlajna Għawdex u meta nitilgħu Għawdex ridna, peress li tista' tgħid il-Milied, ridna xi ħaġa tal-Milied. Għalhekk, allura ovvjament jekk qed nitkellmu fuq Milied, f'liema raħal niġu? Ħa nsir.
Kif aħna? Bonġu. Kif inti?
Jiena mhux ħażin u intom kif intom? Kollox sew? Biex immorru nduru dawra fajsi. Marraħal.
Għalulna li inti wieħed mill-aqwa nies biex ittina dawra tajba. Niprova, niprova, niprova. Inti dejjem minn għajsirem? Dejjem pur.
Safenna fien pur. Safejta fien. Eh, Mami!
Pur minna jinsilem! Pur da, tifi! Għalum, għatlaqna, Jo, l-ewwel post li ġibni huwa fejn ċentru ċiviku ta' insirem imma għaw affarijiet li eżempju di normali tkun hawn. Normali, normali fil-miliet, imma mhux matul is-sena li imma tkun xaw. Din hija din hija ehm, jiġifieri fejn wieħed jimposta l-ittri, imma normalment hemm oħra tal-posta normali. Ma din hija jiġifieri min ser ikun jirċievi eh, l-ittri huwa wieħed speċjali, speċjalment ta' tfal u xek. U bażikament eh, li jiġri huwa li tfal jikbu ittra lil Father Christmas, jimpostaw hawnhekk imbagħad X'jiġri wara u x'jirċievu wara d-dar hija xi ħaġa speċjali u daqsxejn ħelwa. Jiġibu xi jitra timbrata, le? Ku, ku, anki ma neqfux hemm, u xek. U mbagħad għakkom iktar għawja naraw xaw.
Hawnhekk naslu fid-dar. Ah, Hawnhekk naslu fid-dar.

Zar fl-ispirt. Ekku. Now we can get together. Oh, Christmas time is pulling me closer to you. Dekorazzjonijiet li qed tara madwar ir-raħal ġew magħmulin l-aktar mill-Kunsill Lokali u minn dawk li għadhom mal-Kunsill Lokali. U ħafna drabi jkunu saru wkoll mill-ħaddiema tal-Kunsill Lokali imma kif ukoll Speċjalment aktar 'il quddiem ser naraw anki l-voluntiera li jkunu għenu fil-. U punt ieħor li ħafna mill-affarijiet użati huma affarijiet riċiklati. Ekku.
Jiġifieri hawnhekk il-plastik hija t'hawn imma mhux plastik speċi ta' għamel l-użu tagħhom fil-ħajja vera u issa qegħdin taraw hawnhekk. Tiraw. Ekku. Naħseb it's a nice way. Jintrema, flok jintrema.
Ekku.
Il-ħġieġ jiġi hekk bejn daw it-tnejn u allura da flok jarmuhom il-fabrika ta' ħġieġ qed huwa mill-kunsil lokali. Wara x'għamlu bih.
Il-radju storja ħelu ħafna, radju beda ħolma lura fl-2007 minn grupp żgħir ta' voluntiera li bażikament l-esperjenza fix-xandir, xandir bażiku, ma kinitx hemm. Imma bil-mod il-mod issa jiġifieri kompla kompla jikber, ħafna għedu kixef ħafna talenti. Jien hemmhekk jiġifieri għaddejt l-isbaħ żmien ta' żgħożiti li mhux biss titkellem man-nies u kull tip ta' nies bażikament, imma anki wkoll titgħallem

Ma nafx li naqbad tibda, il għaliex il-pjazza ta' Insielem, ifimni, bħalma qed taraw tiflaħ ħafna li kien hawn ċertu jew attivitajiet jew ċertu simboli Ehm, li għandhom xjaqsmu mal-festi. Li ġara u għawnek għanna sa siġra tal-miliet li miex siġra iġviri jiġifieri pjanta imma hija fil-fat mamula minn madwar 4500 fl-xkun eh, ta' xorb kwalunkwe iġviri jiġifieri, imma edin bordni Ġviri lanqas huma. Impressjonani jiena l-ordni. Ġviri għaw disin, għaw għaw disin li wkoll joħroġ aktar ċar meta wieħed jara eh, jara bil-lejl. U din hija tieni sena konsekuttiva li qed issir eh, din is-siġra tal-miliet u din is-sena. Brazzi dis-sena.
Ekku, oh, bek ġej.
Eh. Allora kull sena wieħed iżid. Ekku. U hawnhekk wieħed min ikun dieħel fl-entratura tal-pjazza jintlaqa minn żewġ brazzi li l-istess huma magħmulin Il-maġġor parti tagħhom, jiġifieri struttura tal-ħadid, u huma magħmulin bil-fliexken tax-xogħol. U bħalma qed taraw aktar fil-qrib, kollox qiegħed bordni illi anki binar e, id-disin jiġi rispettat.
Għajn, Fit-triq il-fawwara. u xek.
Issa, vera sabiħa di. Ħafna.
Għaxa. U msaqfa.
U msaqfa. Din hija din hija xi ħaġa ġdida din is-sena. Fil-fatt hawnhekk billi il-pjazza ta' Dera hija magħruf u l-pjazza l-ġdida din hija waħda mit-triq prinċipali biex tiġi pjazza l-ġdida. Minn eventwalment eh, jew tmur għal Bethlehem fajn silem jew tara il-sitra tal-miliet. Għandek dan is-saqaf li bil-lejl jinxtegħel b'mod romantiku ejja ngħidulu hekk. Allura meta wieħed ikun miexi jgħaddi jgħaddi minn taħtu hekk u jagħmel atmosfera verament festiva. Iskom ilna xilkom taqdu l-pjazza naraw minn hawn ftit ieħor mal-pjazza l-kbira. Hekk.
Mela nimxu. Semmejna Bethlehem Fine Salem, ovvjament Bethlehem Fine Salem huwa trademark nistgħu ngħidu tajn sielem illum. Minn hemm. Crown Jewel l-Ingliżi jgħidu.

U r-raħal tal-Milied nistgħu ngħidu għajn sielem? Naħseb issa jixraqilna, le, nieħdu, nieħdu dak l-isem, jiġifieri l-isforz kollu sar, naħseb qed tingħata esperjenza sabiħa 'l kull min jiġi. U issa apparti li kitbet l-hemm f'għajn sielem, issa nfirex nistgħu ngħidu mat-toroq, mhux mal-widien. Għalissa, mhux hekk bħalma Bdejt jgħidu. tgħidli li fejn qegħdin hawnhekk, l-ogħla ħaġa ftit ilu f'dik ix-xita kollha hawn Ekku. ogħla, mhux hekk? Għala Ogħla għaliex? l-livell u għamel daqsxejn diżastri 'l hemm u 'l hawn. Ekku. Imma għaliex, għaliex, fuq xiex qegħdin hawn? Hawnhekk huwa relattivament wieħed tradizzjoni l-leġġenda tagħti l-bidu tar-raħal ta' Għinsielem, jiġifieri lura jiġifieri lura fis-snin hemm il-leġġenda li tgħid li kienet saret dehra lil bidwi li kien hawnhekk mill-Madonna, X'b'inqment ir-raħal jiġi dedikat lill-Madonna ta' Loretu. Apparti minn hekk, hawnhekk hawnhekk huwa huwa wied. Jiġifieri aktar aktar l-isfel. Fil-fatt jidher hawn Ekku, jibqa' dejjem. tara l-aspett naturali tiegħu u fil-fatt fi żmien il-Kavallieri, ehm, fil- fil-żmien Gran Mastru Ramon Perellos, kien ħaseb illi issir għajn Ta' ilma ġieri, fil-fatt hawnhekk issa għandna waħda rrestawrata.
Qoddim il-knisja l-qadima ma tistax jonqos li jkun hawn xi ħaġa. Ekku. Illa li xija kantunier oħra prinċipali tar-raħal tagħna, mhux vera. Is-sena?
Din it-tieni sena konsekuttiva. Għandkom kull sena li jiżdied jibqa' hemm u Ekku, tibni fuq dak li diġà bnejt is-snin ta' qabel. U fil-fatt hija kantuniera oħra trid insejħulha hekk, li eventwalment tingħaqad mal-pjazza l-ġdida fejn fiha huwa ċ-ċentru mhux biss tar-raħal imma wkoll hemm l-attrazzjoni, waħda mill-attrazzjonijiet prinċipali tagħna li hija l-famuża siġra tal-Milied. Allura hawnhekk qisu qed tiġi ppreparat għal dak li se tara fiċ-ċentru. Ħa ngħidlek li jiena naħseb li bix-xieraq intukom l-ewwel. Imma inti tirrappreżenta l-lokalità tal-Milied f'Malta Għawdex. Grazzi, grazzi. Naħseb is-siva. Wasalna f'livell, fl-istat li iva nistgħu niġu konsidrati U minn qalbna nirringrazzjawk talli dawwartna dawra sabiħa ma' insieme. Grazzi lilkom, grazzi lilkom talli ġejtu u naturalment il-festa t-tajba lilkom, lill-familja tagħkom u 'l dawk kollha li qegħdin jarawna, hux hekk? Mingħand id-Danusan ukoll, grazzi ħafna. U anke, importanti, mingħand Infrastructure Malta.